السلام علیکم ویور کیا حال چال ہے امید کرے سو یار دوست اب آپ تندرست فٹ فاٹ ہو سن لائٹ ویور گئی ہوئی ہے پکا چھاتا باندھے تے کولر پکا سولر تے چلدا کڑیا ہوا جڑیندا بیٹھا برات والا سلیم کھوکھے والا لو یو تھی گیا عید دا تریجھا ڈینھ مبارک تھی گیا اج ماشاء اللہ عید دا تھی گیا تریجھا ڈینھ ویدر فل گرم ہے گرمی دی شدت بہوں زوراں تے ہے لیکن چلو کوئی گالھ نی گزارا تھیندا پئے باقی رہسو نال نال محبتاں کریسو جتنے وی یار دوست احباب ساڈے چینل تے نویں نویں ہن ساڈا چینل سبسکرائب کر گھنسن یوٹیوب چینل سلیم کھوکھے آلا سبسکرائب کرنا بھلے نہ کرو ویڈیو واچ کرنا بھلے نہ کرو تاں دل توں تہاڈا شکر گزار ہیں ویڈیو واچ کر چھوڑی کرو محبتاں کر چھوڑیاں کرو جتنے وی یار دوست احباب ساڈے چینل تے نویں نویں ہن جلدی جلدی ساڈا چینل سبسکرائب کر گھندن فیس بک پیج فالو کر گھندن سلیم کھوکھے آلا فیس بک پیج وی یوٹیوب چینل وی سلیم کھوکھے آلا سبسکرائب فالو شیئر کر چھوڑو تے تہاکوں پیارے پیارے خوبصورت جے نظارے ڈکھیسوں ویلیج لائف دے پیارے پیارے تے ماشاءاللہ عید دا تھی گیا تری چھڈیں تری چھڈیں دے وچ تساں سنڑاؤ کھاندے پے وے بکرا شکرا اور کٹا شٹا وی پر کھادا پیتا کرو جان بنڑائی کرو۔ تے باقی امید ہے کہ تہاکوں ساڈے سرائیکی ولاگ سرائیکی مٹھڑی بولی پسند آندی ہوسی ولیج لائف دی پیاری پیاری گھر بیٹھیاں تھے کھانا شانا کھا کے چلدے ہیں کھوکھے تے کھوکھے تے چل کے بنڑیسوں خوبصورت جئی ویڈیو اور تہاکوں پھر آواں کو پیارے پیارے سرائیکی آواز سرائیکی مٹھڑی بولی ڈیکھن کو ملسی راندی سلیم کھوکھے والے دے طرفوں تے بھرا تہاڈا ویسے سپیشل پرسن ہے ٹھڈی ٹھڈی ہوا جھٹیندا بیٹھے تہاڈی سپورٹ تے تہاڈی محبتاں نال انشاءاللہ کامیابی ملسی تساں محبتاں کریسو ساڈے نال تاں انشاءاللہ اساں اللہ پاک دے صدقے

ادا تریجھا ڈینھ بالکل راہسو نال نال ویڈیو سکپ نہ کریسو چل کے تہاکوں پیارے جئے نظارے ڈکھینے ویلیج لائف دے خوبصورت جئے گرمی دا کمال ہے ویدر چلدے ہیں باہر دے ماحول ڈکھیندے راہسو تہاکوں۔ سنگت ماشاء اللہ باہر گلی اچ آیا سے ٹھنڈے ٹھنڈے پیاری پیاری چھاں تلے جانور سامنے بدھے ہوئے ہیں تے بیک سائیڈ ویکھنڑاں پیا گنگا ویندا پئے او تے قربانی دے کام کیتی رکھے نا تے تھکا ودا ست نندر کولو بیچارا تھکا ودا ہئی چلو میں کہ کوئی گل نہیں کوئی پیارے جے شاٹ ہے تھوڑا جا پاتے سے تھکا ڈھیر سارا ودا ہی گلو میں کہ تھوڑا جا تاکو نظارہ ہوندا دکھا چھوڑا کیا اعتراض ہے یہ چھاں تلے آ کے کھڑے ہیں ٹھڈی ٹھڈی ہوا لگ رہی تھی بڑا سکون تے امن آندا پے پر اتھے تھوڑا ریسٹ کریں دے پہلے گلی تے ویسے کوئی کہہ نہیں سان کلے سے چلو باقی زندگی بخیر ہوے تے سامنے والے ٹھنڈی چھاں تلے درخت بدے ہیں درختوں دے تلے جانور بدے نے سامنے گاؤں کھڑی ہے منج بیٹھی ہے تے بڑا پیارا سکون دا ماحول ہے اتھاں سامنے بلنا روڈ ہے روڈ دے نال ہی اندر گلی ہے تے گلی دے وچ ٹھنڈی جی چھاں تے بھرا توڑا کھڑے گرمی دا ول گرمی ہوئی نہ وی ول گرمی دے بارے کیا آکھ سکدے ہیں گرمی دا کوئی زور کہیں نہیں تے گرمی دا کوئی تروڑ کہیں نہیں سنگت آ گئے ہیں جی واپسی ماشاءاللہ سرائیکی جے ولاگ تے سرائیکی جے سخاوت تے خوبصورت جے ویلیج لائیو نال یہ رہا تھا کافی دیر تک گیا سے باہر لیکن ایک نوی چیز تک میں دکھاواں خوبصورت جے ساڑے پنڈا تھاواں دے بیچے ماحول چیک کرو اگوں موٹر سائیکل ہلا کے کھڑ گئے تے سارے ترے بزرگ کٹھے بہ کے گپ شپ لگے بیٹھے ہیں اے سامنے بیٹھے ہیں تے چار پہ بیٹھ چار پہ پئیے تھے تریجا ڈیں ہی تا گھرو باہر ہیں گرمی ہے ول گرمی دی شدت زیادہ ہے تے ماشاءاللہ تریے بزرگ کٹھے بہ کے تے گپ شپ لگے بیٹھے تے میں دا اج دے دور وچ کوئی کٹھے بہ کے گپ شپ لا لاوے تے بڑی ہمت دی گل ہے ویور گرمی ہے شدت بہت زیادہ ہے تے ساڈا سلون والا بھائی دوست بھی آیا ہوئے واپس تے باقی اے ترے دوست بہہ کے نا گپ لگے بیٹھے ہن بزرگ ہن تے اج دے دور اچ اللہ پاک میں نال بہہ کے کہیں کوں ڈکھ سکھ ونڈن دی توفیق ڈتی رکھے اج دے دور اچ کوئی کہیں دا نی ہوندا ڈکھ سکھ ونڈیندے ہن تے انہاں دا بہت ہی اچھا فیل تھیندا ہے کہ یارا ڈکھ سکھ ڈیکھ ونڈیندے بیٹھے ہن کئی بندے تے اساں صبح دے آ گئے اسے ول اساں وچ کم شار کم کار کیتی رکھے ہن مصروفیت ڈھیر ساری ہوندی ہے ولاگ کو وی ٹائم ڈیونڑا ہوندے اور اساں انشاءاللہ ایویں ولاگ کو ٹائم ڈیندے رہسوں تے ساڈا خوبصورت جو سرائیکی ماحول ہے جو سرائیکی دی آواز تے مٹھڑی بولی ہے گرمی ہے تے گرمی دا فل پروٹوکول ہے ایک بزرگ ہوری ویندے پین تے دو بیٹھن تے باقی اللہ پر خیر اساں ویلوگ بنے دے رازو خوبصورت جی تے باقی راؤ نال تے چل دیں جی Yeah, yeah,

ویلکم ٹو بیک ویوار بھرا توڑا سلیم کو کھیلا واپس آ گئے گرمی شدید گرمی دے نال گرمی دی اینڈ پکٹی ہوئی ہے تے چلو کوئی گال نہیں پر ویسے ہے تو صحیح ویور گرمی دا گرمی دا کیا زور ہے کوئی زور کیا نہیں تے باقی عید گئی موک ویور آئی لاسٹ ڈے ڈے عید دا ترے دین ترے ڈینہہ دی عید عید ختم تے آمد و رفت ماشاءاللہ تھی ہئی ہے موسم تھوڑا سہانا بن گئے بدلاں والا موسم ہے بارش دا ہالی کوئی امکان کینی سنا ہے بارش اج آونی لیکن پتہ نہیں بارش آندی ہے کہ نہیں آندی لیکن اج دا ڈے ہے کل دا ڈے ہے بارش دا بارش آ گئی تے ٹھیک ہے نہ تاں چلو کوئی گال نہیں تے بھرا تہاڈا سلیم کھوکھے والا حاضر ناظر ہے خوبصورت جے ویدر ہے تے خوبصورت جے ریویو ہے تاکہ تہاکوں ڈیکھا ہے تہاکوں پسند آسی خوبصورت جے ولاگ ولیج لائف دے پیارے پیارے سرائیکی نظارے تے خوبصورت تے مٹھڑی ٻولی۔ گرمی نال حالات تئیں تھی گن ویور آج وائٹ سوٹ پاتے ہن وائٹ سوٹاں توں بعد آج تھی گن میلے کپڑے چلو کوئی گال نی باقی اللہ خیر کرے اسی نیکسٹ پارٹ اچ ایسوں خوبصورت جے ولاگ کیا نظر دے تے کیا نی نظر دا باقی کوئی غلطی کوتاہی دی معذرت خوبصورت جے ولاگ نال سرائیکی کلچر دے ویلیج لائف دے پیارے پیارے نظاریاں نال ڈیسو اجازتاں کوئی غلطی کوتاہی دی معذرت اور اللہ حافظ۔ باقی ویور اللہ حافظ تاں کر چکیا سے معذرت اللہ حافظ کرن دی لیکن نا خوب بارش دا ایویں نظام بن گئے بارش آون والی ہے تساں انتظار کرے کہ بارش آسی خوبصورت جے موسم تاکوں چیک کروے تاکوں پسند آسی باقی راؤ ڈان آل تے اللہ حافظ۔